Salam dostlar, Blender sapaklarymyzyň on sekizinjisinde Shrink Flatten hem-de Push Pull gurallarynyň nähili ulanylyşy barada size gürrüň berjek bolýan. Indi häzir aslynda ikisiniň näme many aňladýandygyny aýdaýyn birinji bilen. Aslynda Shrink Flatten hem Push Pull gurallary ikisi paşti diýen ýaly şo bir zat. Olar näme peýda berýär? Obýektleriň saýlanan feýslerini çişirmäne ýa-da ýemşertmäge kömek edýär. Men şu wagt dogry edip düşündirip bildimikam diýen. Sebäbi çyndanam ýara çişirmäge şol Taýland feýslemidi ýa-da belli bir derejede şolary ýemşertmäne kömek edýär. Indi men size ony iki sany gural bilen düşündirjek. Birinji A harpyna basyp hemme obýektlerimizi delete edýäs we Shift A basyp myşlarymyzyň arasyndan Ýubi Speri çagyrly. Iň gowusy şo bolarmyka diýen. Indi taba basýan we edit moda geçýän. Üçe basýan face moduna geçýän we ine şu ýokardan bir face saýlaýan we alt basyp saklap myşkamyzyň çep knopkasyna basýan. Ine şu töweregindäki hemme faceleri saýlady. Indi biziň shrink factor guralymyz ine şu ýerde. Bir gezek basandan soň ine şun ýala gizmo çykarýar üstüne. Islesek şu gizmony şeýle çeken ýagdaýymyzda şul saýlan feýslemimizi üns beren bolsaňyz ine belli bir derejede çişirdi. Indi aşagyndan şrif pädiniň aşagyndan

Indi birazajyk yza süýşen bolsak, üns berýän bolsaňyz almaň şekiline meňzändir belli bir derejede. Indi biz şu çişiriliş görnüşini ine şu taýdan proportional fallen ine üýtgedi bilýäs. Ine sfera ýagdaýyna getir diýip bilýäs, birazajyk daşarak süýşeýin size düşünikli bolar ýaly. Sfera ýagdaýyna getir diýip bilýäs, root ýagdaýyna getir diýip bilýäs. Bärde Sharp ýagdaýyna getir diýibilýär. Ýa-da Linear ýagdaýyna getir diýibilýär. Ine belli bir derejede alma görnüşine getirdik diýsek hem bolýar. Indi munuň ikinji görnüşini häzir bärden object moda geçýän nälim delete edip bolýan we bärden monkey head çagyrýan. Monkey headimiziň ine öň tarapyna geçýän we tab basyp edit moda geçýän. Indi Push pull gural däbe. Bärden mankheadimiziň ýanyna süýçeliň birazajyk. Indi bärden basyp saklaýas we aşakda push pull guralynyň üstüne geçýäs. Indi push pull guraly edilýänki ýaly shrink fatten ýaly Ýöne ikisiniň arasynda azajyk tapawut bar. Häzir ol tapawudy häzir men size guraly ulanyp görkezemde özüňizem düşünersiňiz. Indi şul üstündäki gizmony Çekip başlasam özüme tarap, Ünslerem bolsaňyz, mankihet birazajyk çişdi. Hasam çişiribilýän şeýle ýagdaýda. Ünslerem bolsaňyz, mankihedimiz birazajyk çişdi. Indi muny içine tarap itip, ýemşerdibem bilýän. Ünslerem bolsaňyz, belli bir derejede ýemşerdi. Ine dostlar, blender sapaklarymyzyň on sekizinjisi şulardan ybaratdy. Wideomyzy halan bolsaňyz, kanalymyza agza boluň, laýk basyň, gyzyklandyrýan soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýalarda soramagy ýatdan çykarmaň. Indiki sapaklarda görüşýänçäk dostlar.